Дөнья күләмендә көтеп торырга кирәкми. Менә бүгенге көннән бөтен бөтен милләт бөтен милләтләр татар музыканың анда фольклорын халык ки, көйләрен белерләр дип. Анарга ничектер өметләнергә кирәкми. Ләкин шул вакытта менә без ясыйбыз икән, ниндидер заманча анда тематикага анда ну мәсәлән менә шул менә шул мюзиклга мин кайтам чөнки ул бик универсаль формат анда заманча ритмнар заманча көйләр заманча инструментлар һәм шул вакытта ул безнең риваяткә нигезләнгән ул безнең тарихыбызга нигезләнгән анда безнең телебез яңгырый чөнки без аны татар телендә яздык һәм менә бу шул өлкәдә бер бер юлы Аның башка форматлары да булырга мөмкин. Мәсәлән, без Әлиф спектаклен ясаган идек. Ул безнең татар теле тарихына багышланган Тукаебызның и туган тел шигыренә нигезләнгән спектакль. Ләкин аның форматы шулай ук заманча спектакль ул. Ул заманча пластика, ул современный подход дип әйтим. Менә шундый яңа караш белән әсәрләрне без ясасак, ниш, нишләп мин Әлифне искә төшердем? Чөнки мин үзем менә шаһит, без ул спектакль белән күп илләрдә булдык. Мексикада мин аны тәкъдим иткән идем. Сәхнәгә чыгып, испан телендә мин әзрәк испан телен беләм. Мин сөйләгән идем, әйтәм, менә бу спектакль багышланган безнең татар телебезгә. Һәм күп кеше кызыксынды, ә нинди ул татар теле? Россиядә рус теле генә түгел микән, диләр алар. Әйе, әйе. Менә шул яктан ул менә пропаганда булды. Алар бик кызыксындылар. Һәм менә шундый төрле-төрле формалар табып, без үз үзебезне, үз милләтебезне, татар булуыбызны Россиядә бит инде күп Күп милләтләр бар. Без аны менә шулай бөтен дөньяга таныта алабыз дип уйлыйм мин. Димәк, әле монда йодрык теге күкрәк сугып, йодрык белән без татар дип кенә булмый әйме бит. Без татар, татар теле дигән сүзләр ул ничектер теге халыкны менә син әйттең инде аны. Ә, ачуын чыгарабыз кебек без әйме кайбер вакытта менә э, татарлыкны бик алга сөреп, кешенең ачуын да чыгарабыз. Менә син әйткәнчә әкрен генә сәнгать аша Нечкә тоемлау белән менә шушылай иттереп татар телебезне, сәнгатебезне җиткерсәк, инде иң кулай юлы шулдыр, минемчә. Без без үз милләтебезне үзебез яратмасак, әйе. Башка милләтләр ниш нишләп безне яратырга тиешбез? Шуңа күрә бу бик нечкә әйбер бу. Монда ничектер бик нечкә уйларга кирәк һәм мәхәббәт аша гына, менә кызыксыну аша гына дөрес мультфильмнар не төшерергә мәсәлән дип уйлыйм чөнки ул балачактан ук башлана бала менә кызык мультфильмнар күреп татар телен ишетеп шулай кызыксына башлый шул ук театр шул ук кино кино без онытырга тиеш түгел чөнки кино ул бөтен милләтләргә э, керә торган әйбер ул шуңа күрә менә шул юлдан барсак бәлки нәрсәдер килеп чыгар менә илмир
Югары сәнгать дибез бит инде. Ләкин халыкны беләсең. Иң беренчедән менә шуны әйтәсе килә, э, җәмгыять ул шул менә безне биләп алган вакыйгалар ул халык нәрсә тели, без шуны бирәбез, шуны күрсәтәбез. Менә халык бүгенге көндә җиңел музыка тели, без шуны күрсәтәбез. Ә менә синең очрагыңда Әзерлекле кешеләр бармы соң? Менә кемгә тәкъдим итәргә? Гомумән, менә Тата- Татарстан буенча гына алып караганда. Чит илләрдә аңлашыла ул, татарлар Мгм. киткәннәр, тамырлары өзелгән, алар сагыналар татар телен. Ә менә без үз татарларыбызда. Син бит инде күбрәк Татарстан җирлегендә иҗат итәсең. Менә җиңел, җиңел сәнгатьтән ничек менә шундый уйландыра торган сәнгатькә халыкны кайтарырга икән?
Шулай ук Мәхәббәт аша гына, кызыксындырып, күрсәтеп, менә шундый формалар да бар, менә башка әсәрләр дә бар, уйландыра торган әйберләр дә бар. Ул әкрен генә килеп чыга. Кешене интекләп опера театрына тыгып, менә сез опера тыңларга тиеш, ул киресенчә ниндидер
каршы фикер. Әй, әлбәттә, бу безнеке түгел, бу безгә кирәкми дип, шундый әйбер килеп чыгарга мөмкин. Белмим, монда төрле-төрле шундый эксперименталь әйбер белән эшләргә кирәк. Аннары соң аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. Бөтен дөнья күләмендә нәрсә генә юк. Әлбәттә, менә мәктәптә ул кирәк. Балалар белән. Чөнки бала ул гел дөньяга бик киң карый ул. Баланың әле теге менә шундый
формалашу бетмәгән вакыты, әйме? Әйе, шуңа күрә менә балалар белән анарсың. Без менә шундый бик кызык заманда яшибез. Интернет челтәрләрендә бит нәрсә генә юк. Бәлки инде менә шундый тапшырулар чыгарыгадыр. Нишләп менә шундый анда театр була, заманча театр була. Шуңа күрә күрсәтергә генә просвещение ничек була татарча просвещение мәгәрифәт агарту инде кешене әйе менә шуның аша гына шуның аша гына Хәм көтеп тормаска менә ул бик тиз була ди. Ул әкренләп кенә ул.
Менә син үзең безнең республикадагы вазгыятьне ничек бәялисең менә татар теле уңаеннан? Менә халыклар бердәмлеге елы бит инде быел әйме беләсеңдер. Менә чаралар җитәрлек дип уйлыйсыңмы? Тагын нәрсәдер эшләргә буламы? Менә синең фикереңчә. Әле менә бу әйдә опера тирәсеннән ераграк китик. Гомумән көндәлек тормышта алганда нәрсә дип уйлыйсың? Син бит инде татар яшь иҗатчылары белән күп аралашкан кеше. Шул ук кибеткә керик, шул ук каядыр ниндидер урамда, менә шундый җиңел генә алганда. Нәрсәләр тагын эшләп була дип уйлыйсың?
Әлбәттә, Казанда, Аллага шөкер, безнең э, сәнгать ягыннан тормышыбыз бай. Бай кебек. Шуңа күрә бер, бер яктан мин бик канәгать менә, без нинди җирдә яшибез. Икенче яктан, әлбәттә, менә мин Казанда еш кына шундый әйбер сизә идем, һәм ул бүген дә бар кебек. Менә безнең татар мөхите бер дөньяда яши кебек, рус мөхите үз дөньясында яши кебек, Күп кешеләр гомумән кызыксынмый сәнгать белән. Аларга татары да кирәкми, шулай русы да кирәкми. Ничек бу дөньяда э, ипигә генә акча җитсен дип менә шул әйберләр бит. Әлбәттә менә шул бар ул. Шуңа күрә э, кеше бит кайчан уйлана башлый? теге сәнгать турында, тел турында, үз, үзе турында, тарихы турында, кайчан аның ничектер менә тормышы урнашкан вакытта. Шуңа күрә менә бу социаль әйберләрне онытырга кирәкми. Без теге менә шулай канатланып, теге музыка турында гына сөйләшеп гел утырабыз. Һәм әлбәттә менә ничек кешегә яшәргә бүген, ничек анда фатир алырга, ничек гаилә корырга, шул темалар турында шулай уйларга кирәк, чөнки алар барысы да тоташ. Алар тоташкан. Ләкин шул вакытта аннары соң, менә мин әйтеп киттем бит менә кино турында. Менә мин саныйм, менә безнең Татарстанда бүгенге көндә нәрсә безгә бик каты җитми, менә безгә җитми татар киносы. Мин сөйләмим татар киносы татар телендә генә. Ул рус телендә дә мөмкин булырга ләкин безнең тормышыбызны күтәрәтергән татарстан тарихыбызны күтәрәтергән бүген кеше китап бит укымый ул ә менә кино аша күп күп нәрсәне күреп ачыклап булыр иде тарихны телебезне шулай ук аннары соң менә мин еш бик сөйлим менә шул теманы музыкаль театр турында безнең милләтебез бик музыкаль Менә кичә генә узып китте менә шул концерт, анда безнең яшь композиторларның әсәрләре без яңгырады. Алар менә барысы да э, менә нишләп ул оркестр барлыкка килде Камал театрында. Менә шул концерт. Аннан соң безнең Тинчурин театрында менә барлыкка килде зур оркестр. Ул Ул бер яктан нәрсә, нәрсәне күрсәтә? Бер яктан күрсәтә, менә безнең шул музыкаль мөхитебез үсә бара, ә аларга мәйдан юк. Шуңа күрә алар менә булган театрларда теге менә камыр ташып чыга бит. Менә алар менә э, теге э, ташып чыккан камыр кебек шул драма театрларында шундый оркестрлар барлыкка килә. Ә, мин уйлыйм, Безгә аерым музыкаль театр булса, ул тагын да көчлерәк этәргеч булыр иде. Шул ук җырчылар да әле бар безнең, шул композиторлар да. Без языр идек. Менә шул өлкәдә бик бик күп зур нәрсә эшләмәгән дип уйлыйм мин. Ә менә безнең белгечләр җитәрлек дип уйлыйсыңмы бу өлкәдә? Белгечләр Белгечләр менә шунда белем бирерлек кешеләр. Җитәрлек менә башкаручылар, шушы югары сәнгатьне башкара алучылар бездә Әлбәттә. үз тирәңгә генә. Әлбәттә, безнең менә консерватория, Аллага шөкер, эшләп килә. Һәр елны күп җырчылар бетерә, тәмамлый, композиторлар. Әлбәттә, барысы да алар музыкада анда зур дәрәҗәгә менмәсәләр дә, кем, кемдер гомумән музыкадан китә, ләкин күбесе барыбер музыкада эшли һәм

Барысы да түгел, анда аның бер бер, бер өлеше генә. Узган елны безнең җыр дигән проектны без оештырган идек Корея театры сәхнәсендә. Филармониядә булды аның гала концерты. Анда 30-га якын җырлар туды профессиональ композиторлар белән язылган. Һәм Мин безнең буында бик каты көч сизәм. Менә кайчандыр булган бит, анда Яхина, Жиганова, аннары соң ниндер теге пауза килеп чыкты, ниндер тәнәфес килеп чыкты. Һәм безнең менә тагын менә шул дулкын үсә бара дип мин бик каты аны үзем сизәм һәм күрәм. Менә ул болай караганда, менә халыкка иң танылганнарын гына әйтик. Менә Илмира, Илүсә, ул инде телдән төшмәгән. Аның бит әле менә шундый сәхнә артында калучылары, безгә билгеле булмаучылары бик. Алар бик күп.
Әле алар бик күп. Шуңа күрә белмим, мин бик бик кат ышанам, чөнки сәләтне бит аны сатып алып булмый. Ул менә я бар, я юк. Ул менә ту, туган вакытта менә алар килгән икән менә бу вакытта безнең безнең милләтебезгә. Аларның кадерен менә бүген белергә кирәк. Һәм менә мин үз үз ягымнан еш кына аларны барысын да җыям әйтеп әйдәгез концерт оештырыйк анда җырларымны бүләк итәм җырлагыз гына мин мин чөнки ничек аларга ярдәм итә алам мин аларга ярдәм ярдәм итә алам музыка белән генә шуңа күрә мин бик ышанам менә без барыбыз да ничектер бу әйберне Кузгатырбыз дип һәм менә бу Путин премия миңа бирү, мин аны шулай ук шул өлкәдә безгә зур мөмкинлекләр бирелә һәм менә мин үземнән шул көчне сизәм һәм алла бирсә алла кушып без барысын да булдырырбыз дип ышанам